Ti di mynd drwad i rownd nesa, Wyn? Fi'n crynu fe dile, mae'n mae law i'n... O, oh, sy'n gwyrodd Wyn, uh, pas y Wyn uh, enw i gyntaf mas, o'n i'n meddwl, o, oh, con i off de. Um, o'n i'n meddwl fi mas trwy'n de, trwy gyntaf mas, ond fi still yma fe. Fi, fi, fi, fi, fi, fi still mewn fel, ond uh, look out o hyn mlaen fi gyda. Sut brofiad oedd hynna? O, oh, anhygol, fel twr rai gweud, uh, Fi jyst wedi fi'n siglo fel, uh, fel deilen fel tod, ond uh, oedd e'n teimlad fach od fel. So, fi ffili esbonio fe, mae'n jyst yn anhygoel fel. Ti'n dal i grynu? Do, do, fi ffili, fi ffili stopin fel. Ond ti'n gwenu a dyna sy'n bwysig? Fi'n gwenu, fi'n gwenu, fi'n hapus fel, so fi'n iawn o'r. Ti yma? Odo, fi, fi yma hyd fel mae Dafydd Iwan yn gweud. A ti'n fynd o nerth i nerth? Odo, odo, o hyn man, nerth i nerth fel. Pob lwc. Diolch o'r ddelwn ni, diolch o'r di. Good. Ti dal yma? Dal am yma o hyd de. Yma o hyd o'n gist de. Gist. Mae hwnna'n wers galed wan. Oeth. O, oh, sut oedda ti'n teimlo dy stumog di'n troi? Oeth, braidd. Oeth, mi oedd o. O'ch ti'n teimlo'n sal? O'n eisiau mam de. O, oh, o dwi yma. O, yn dach, yn dach. Oh. Sut oeddat ti'n teimlo cyn y diarddel? Nyrfys. Ddiawledig o nyrfys i fi ddweud y gwir 'tha chi. Tân dan Iwan? Ia. Ia. Wella? Ia. Gafal ni Iwan de. Mae ngalon i'n mynd fel y diawl, faes bach. O, amser cymaint sy'n mlan o'n i'n meddwl ma' good chance bo' fi'n mynd fan 'yn nawr ar ôl y gadair heddi ond dw'ch byth bo' fi dal miwn 'ma nawr. Yym o mae'n mae'n ryddhad mowr gwbod bod bod rownd arall yn mlan i nawr i ch'mod i dongos bod ni'n gallu neud rwbeth. Ma' ma'r Fun Factor mor sport y diawl s- so far a na gobeithio eith e o o nerth i nerth nawr a gobeithio fyddai'n 'nai ddysglu i ddod o hyd y ffordd. Gobeitho 'ny. Wel dim ots. gwaeth nag oedd o pan o'n i ar y beic yn sioe. A dwi'n i'n sut bys o'n i, o'n i'n y ddau yna, dwi'n falch iawn bod fi heb gael tynnu ymlaen. A hargwys i'n boeth i gyd. Dwi'n reit fynd ar fy nol o fynd i'r tri dwytha. Dwi'n eisiau cyrraedd allan drwy'r ddau ddrws a. Oedd o'n eitha teimlad bod yn sefyll o flaen yr athro hwyn hwnna de. Ac os gyda fo rhyw lygad mawr yn sbio na chi, yn fo stopio a sbio na chi, a dda, dwi'n mynd i bigo fi, na di? Oedd eitha, oh my god, na, na, oedd dim i ddal i fynd, so, ie, yeah, mae ma gen o rhyw ffordd. Wel, ar ôl y rownd gyntaf mae orffan, dwi wedi ffyn apusach bod fi dal i mewn, de. Um, dw, dw, mae eitha pwysau di ar ysgwydd rhywun. Gallu gwenio di fan. Yndi, yndi, gan i raglen nesa'n saff.